Dawtmi nulepa u le nau hna nan dam cio hna maw? LCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le hnih October nihra zanlei thawng chimnak kan nei lai. Kan chim dingmi thongtlangtar cheukhat hna cu Duhnak a langhtermi hna an tukvelh hnanak kongah Iran cungah EU nih hremnak pek dingin Germany nih a chim. Venezuela ram vawlei a minh ruangah minung pukul leng an nunnak a liam. SAC nih outlet ah vanlei in kahdohnak a tuah i PDF le mipi fonh ah pariatnak tam an nunnak a liam. Myaing peng Zipia khua in Byusawṭhi pakul le pasarih mipi sinah an i fonh. Mateya ah sac motor pathum bom puahhnawh a tong timi tlangtar le thawngtlangtar dangdang hna an sa lai. Thawng chimnak ah kan lut suat hna lai. A hmasa bik ah duhnak a langhtermi hna an tukvelh hnanak kong ah Iran cungah EU nih hremnak pek dingin Germany nih a chim timi tlangtar ka chim lai. Iran ah duhnak langhter in lam a zawhmi hna cu an tukvelh hna ruangah rian ngeitu hna cu EU chungah luh khawhnak nawl pe loin hremnak pek dingah Germany Foreign Minister Annalena Baerbock nih zarhpini ah khan a forhfial hna kong theih a si. Iran ah an duhnak langhter in lam a zawhmi nu le nu ngakchia hna cu zalong tein an nun khawhnak dingah lamzawhnak an tuah hi a si. Lam a zawhmi hna cu tukvelhnak, phungning loin tlaihkhihnak le thihdan peknak ti bantuk pawl ningcang loin a tuahtu hna pawl cu EU ram hmunhma chungah luhter loin kham hna pinah Tangka lei he pehtlai in rian pawl zong phihkharpiak ding in Germany uanci Annalena Baerbock nih a chim kong theih a si. Iran palik nih an tlaih hna lio ah nu pakhat cu a thi. Cu pinah tukvelhnak zong an tuah fawn theih a si. Mah kong ahhin Iran rianngeitu hna cu solphawt ding in EU Parliament sinah Germany minister nih a chim theih a si. Iran ram ah Muslim nu hna nih an i khuhmi lutuamnak cu i khuh loin an umkal ruangah biaknaklei palik hna nih an tlaih hna. Cu lio ahcun kum kul le kum hnih a simi nu Mahsa Amini cu a nunnak a rak liam i cu kong he pehtlai in September ni hleisarih ah lamzawhnak cu an rak i ot i zohli chung lamzawh pehzulh in an tuah cang kong theih a si. Venezuela ram vawlei a minh ruangah minung pakul leng an nunnak a liam. Venezuela ram ah ruah fak tuk in a sur caah ti a lian i vawlei a minh caah minung pakul leng an nunnak a liam. Minung sawmnga leng an tlau tiah Vice President Delcy Rodriguez nih a chim. Ṭihnung tukmi thihlohnak a chuak. A nunnak a liam cangmi hna minung pakul le pahnih ruak cu hmuh khawh a si cang. Minung sawmnga le pahnih leng an tlau hna. A tlaumi hna cu pehzul in kan kawl hna lai tiah mimcimhnak a tongmi Las Tejeras khua ah a phanmi Vice President nih khuami hna cu a chimh hna kong thawngthai a si. Inn, lo, dawr le rianṭuannak hmun hna cu an i rawk. Lam cungah thingkung a kiakmi pawl zong an i kham. Cet zong a chah tiah mithmutu nih AFP sinah a chim. Mibawmchantu volunteer minung thongkhat hrawng nih harnak a tongmi hna cu an bawmhchanh hna tiah uanci Remigio Ceballos nih a chim ve. Leimin a cannak hmun ahhin kum sawmthum chungah ṭihnung bik tilianhnak le leimin a chuah hi a si. Cet le vawlei hna nih khuhchilhnak zong hi a fak ngaingai. A luancia thla Venezuela ram ah ton bal rih lomi ruah fakpi in surnak cu a rak iawt hi a si. SAC nih Watlet ah vanlei in kahdohnak an tuah i PDF le mipi fonh ah minung pariatnak tam an nunnak a liam. Sakhan ramṭhen Shibu pengkomh Wetlet peng nichuahlei Phayale kumkhua ah sac nih October nariat chun suimilam hleihnih le cheu hrawng in jet fighter pahnih raltuknak helicopter pali in an kah kong tualchungmi nih an chim. Raltuknak helicopter in suimilam pakhat deng rau an kah hnu ah sac pawl cu helicopter in khuachung ah an lut i kahdohnak cu a chuak. PDF chungtel le mipi pariat nak tlawm lo an nunnak a liam. Minung pakul hrawng tlaih an tong i PDF chungtel le mipi pariat nak tlawm lo an nunnak a liam. Minung pakul hrawng tlaih an tong tiah tualchungmi pakhat nih ARD Times ah a chim. SAC nih Phayale kung khua pawngkam ah i hel thluahmah in vanlei kahdohnak a tuah ruangah Phayale kung khua pawng ah um vemi Sinhning khua cacawnnak sianginn zong a khen chih. Sianghngakchia sianginn ang kai lo lio caan te a si caah aa khawng dengmi cu an um lo. Zeihmanh hrial loin an kah dih cikcek tiah a chimchep. sac thawngzamhnak simi Telegram le Social Congress ahcun Watlet peng i Phayale kung khua PDF sakhan cu sac nih an kah deuh caah PDF pariat an thi i hriamnam le zin tampi zong an lak khawh tiah a langhter. Myan peng Zipya khua in Byusawṭhi pakul le pasarih mipi sinah an i fonh, Matea ah sac motor pathum bomb puah hnawh a tong. Magway ramṭhen Myan peng Zipya khua in Byusawṭhi pakul le pasarih cu mipi vengtu phu ah an i fonh kong Myan peng PDF phu chungtel pakhat nih a chim. October ni riat ah Myaing peng Zipia khua in Byusawṭhi pa pahlei nga le nu pahlei hnih an dihlak ah minung pakul le pasarih cu mipi vengtu ṭepmadaw Myaing peng sinah an i fonh hi a si. Atu caan ahcun Byusawṭhi chungtel pawl cu ralzam camp ah an chiah hna i din ei le hruk ei kong ah bawmhchanhnak zong an pek hna. Kut ken phone i rawnmi sim card zong an lakpiak hna. Phone tohtohmi pawl in chungkhar sahlawh hna cu zalong tein an pehtlaihter hna, an umkal duhnak hmun hna zongah zalong tein kal khawhnak dingah an tawlrelpiak hna i sii-ai lei thlopbulnak zongah an tawlrelpiak hna kong thawng theih a si. October nithum ah Magway ramṭhen Paoh peng Zipyau khua Byiksawṭhi sakhan cu PDF nih angka a doh. sac ralkap le palik pahhlei sarih an thi i Byusawṭhi minung sawmnga le pathum an nung in an tlaih hna. sac ralkap le palik pawl cu an zaam hna. Tlaih tongmi Byusawṭhi minung sawmnga le pathum cu ṭha tein an zohkhenh hna i Byusawṭhi minung pakul le pasarih mipi lei ah an i fonh ṭhan hi a si. Cun Mandalay ramṭhen Matea peng ah hmunthenhnak a tuahmi sac ralkap motor pathum bomb puahhnawh a tong i hliamtuarmi le a thimi an um kong Maha Mahatohlanyi phu in nawlngeitu pakhat nih Yangkung Khiti media ah a chim. October ni kua ah sac motor pathum cu Chowdhury khua le Alfa Cement sehzung chekkeih kar i Campei zuatnak hmun pawngah Mtea in Mandalay lei an mawngh lioah Mahato Hlanyi phu nih Padaita bomb pali in an puahhnawh hna. Sac lei a thimi le aa hliammi zong an um ko nain pazeizat dah an thih timi kong cu theih a si rih lo. Sac lei zong nih kahnak tampi an tuah kong Mahato Hlanyi phu nih thawng a thanh. Mandalay ah sac ralkap anmah le anmah an i kahnak in Sergeant Cho Myu Chun a thi. Mandalay ramṭhen Maha Aung Mae peng electric manager zung ah venhimnak lami sergeant pahnih kar ah biaelnak a chuah hnu in i kahnak a chuak i Sergeant Cho Myu Chun a thi tiah ralkap lei thawngzamhnak nih a chim.

A kaptu sergeant Myatnu Aung cu siangpahrang in Nantuin ah an friend lio a si. A thimi zong a inn ah timhtuahnak ngeihcia a si cang i a chungkhar cu sakhan leng ah an um. Thawngthenh an si lo tiah a ralkap lei thawngzamhnak nih cun a chim. Myang Peng, Nyangkaya khua ah sac nih voihnih tiang meikhanghnak an tuah. Sac nih Sakaing ramṭhen Nyang peng ummi Nyangkaya khua nihnih chungah meikhanghnak voihnih tiang an tuah kong tualchung thawngzamhnak in theih a si. October nariat le nikua ah sac nih meikhanghnak an tuah i cycle facang le inn sawmthum hrawng a kaang tiah thawng theih a si. Ayawati tiva lam in a rami Tepmah sawmriat le pariat kuttang sac ralkap le Byusawṭhi hriamtlai phu chungtel thazaang za le sawmnga renglo cu October niriat zing suimilam pahra le cheu ah Ngiangkaya khuachung lut in meikhanghnak an tuah i Panggyu khua lei ah tiva lam umning in an chuak ṭhan. sac an chuah hnu in a dang innlo mei a lawn nakhnga lo mipi vengtu phu nih meiphalhnak an tuah kong theih a si. Cu hnu ah zan i Ngiangkaya khua ah a lut ṭhanmi sac ralkap cu nihin zing suimilam paruk hrawng ah khua in an chuah pah ah innlo cu an khangh ṭhan hna tiah theih a si. Khuami pakhat nih cheukhat innlo cu thilri zong aa tel i a kaang chih. Cheukhat innlo ahcun thilri thlawknak zong an tuah i ar kawl zong an ei hna, innkakhar le thingkuang tawh hna zong an den i an on hna tiah a chim. Mah sac ralkap chungtel hna nih khuachung lut in mipi vengtu ralkap chungtel pahleinga an min he an kawl hna caah Khuachung in thawngpetu ruangah a sikkawng mipi vengtu ralkap chungtel nih an ruahdamh. Khuachung i an luh lioah sac ralkap nih aa tapmi mipi hna cu checkhlat tukvelhnak le phone lakpiaknak pawl an tuah hna nain tlaih le i kalpinak a um lo kong theih a si. Maupin khuapi ah palik nih tlaih lomi cycle firmi cu mipi nih an tlaih. Ayawdy ramṭhen, Mu'upin peng, palik phu nih tlaihnak a tuah lomi cycle firmi pakhat cu October ni riat ah mipi nih an tlaih. sac kuttang palik pawl nih an tlaih lomi cycle firmi sanghlei-khatnak ah a ummi mipi pakhat innlo ah cycle taw a hrawh i fir aa timh lio ah an but i an tlaih, tiah khuami nih a chim. Ma'upin ah September thla in October thla zarhkhatnak tiang cycle sawmthum ranglo a tlau nain palik sakhan ah report peknak tuah a si ahcun phaisa sing in hal a si caah mipi hna nih anmah le anmah ti khawh tawkning cio in an cawlcang hna tiah thawng theih a si. September thla thawk lei zongah Kanna lam ah an tlaihmi cycle firmi cu mipi nih palik sakhan ah an ap lio ah rianṭuanmi Palik bawi nih a uptu hna cu phaisa singhnih a hal hna tiah tualchungmi nih an chim. Ayawati ramṭhen ah mizaw thar pahlei nga hmuh a si. Ayawati ramṭhen October nariat nikhat chung lawng ah Covid mizaw thar pahlei nga hmuh a si i sac nih Wanji cheu riang khinhmi i a khua Yici khua in mizaw thar hmuhmi chungah

sac uknak dohkalhtu cdm tuahmi ngandamnak lei rianṭuantu hna nih covid khamsi i chunh hnu zongah zawtnak i chawnhnak a chuak kho ṭhiamṭhiam i mipi hna cu ralring tein umkal dingah an forhfial hna. Ayawati ramṭhen ah uknak latu phu nih thlefatin in pengcio ah nuamhnak an tuah kong zong tualchungmi nih an chim.